mm, fane yi hamba u endlisa sweswo i va byerisa sweswo hi ndlela yaleyo wena romi wa xikombo xa matilo

ya so xikongomelo xa video leyi namuntlha ne i timhaka ta ku mi tivisa ku um hi ta hamba hi postisa ku yini la ka youtube hi posta yini hi ndlela yini hi nkarhi muni hi siku rini ra koho so hi yo mhaka hi va busy na na na video leyi namuntlha so lawani um tivhidiyo leti nga ta hamba hi ti-posta ti ta va ti kongomisiwe na tikhomente leti mi nga ta mi kha mi khomentela tona kahlekahle hi ringeta ku vula ku ri hi ta va hi kha hi hlamula tikhomente ta n'wina n'wina mi ta hi vutisa ti-question hina hi mi hlamula ti-question letiya hi ta langa laha ya ku okay namuntlha hi hlamula letiwani ende hi ta cheka ngopfu na tikhomente leti ti ti nga vutisiwa ngopfu hi ta endla endla ngopfu tona ya so basically i i q and a ta va mi karhi mi hi vutisa ti-question kokwala on youtube and then hina hi mi hlamula hi video um all the questions leti mi nga ta va mi ti fakile hi ndlela yeleyo mm, and so hi ta yi posta ti-video ta hina saturday yin'wana na yin'wana mugqibela un'wana hi swona swa mugqibela mm, mm, un'wana na un'wana five o'clock na majambu ya ta va hi posta hi five o'clock namadyambu every saturday yes. so mekani sure ku every saturday hi five mi va mi ri ready ku ya ku ya loko u nga ri na tivona ti- data ti- ti meka picture sure ta ku hina. wa kolotanyana laya i xava data laya i kota ku hi pona kahle i kha i mi hlamula va nga mi ti-question ta nghenisi n'wina. swikweletini wa yena va nga mi nghenisi swikweletini ta nghenisa vanhu swikweletini na hayi va lava ku hi vona mori se va nghena xikweletini Ni vo- va ta hakela wo hemba mi nga mi nga ngheneni swikweletini mara ta vatsongo hakela um mo xava kumbe mi kombela ku hospodiwa a yi tivi mi endla plan ku anyway loko mi nga mi nga hi vukeli siku rero e tivhidiyo leti a ni ta va ta ha ri koho va va va va- va ha ta swi kota ku va va cheka um va va hlamula hi ndlela yeleyo langutisalaya Yeah. mi nga rivali ku yi khomentela mi hi vutisa xin'wana na xin'wana lexi mi xi lavaka ku mi vutisa mayelana na hina va tenga hambana ya so khensile guys um mari a hi vona ku na question yin'wani um mostly a yi a yi a yi endleka hala ka tiktok e va hi vutisa ku um njhe n'wi hamba makwenu n'wi hamba makwenu mafana heyi mafana mafana tinhompfu Mm, so namuntlha hi ta va hi hlamula yo ntsena hi komba ku video leyi yi ta va yi yendlisiwa ku yini ku ya mahlweni

hayi tshemba ah. mihlamulekile sweswinyana hi nge hi na voni ngopfu question yeleyo so i tivhidiyo leti nga va ta va hi kha hi ti endla kwala ka tiktok eh, i mean on on on on youtube eh karhi mi hlamula ti question ta n'wina so loko la ku vutisa question just comment ko kwala ka youtube on this video eh ni loko hi lava ti question tin'wana hi ta mi byela leswaku u ta commenta kwini cause let's say sweswinyana namuntlha hi ta va hi endle video leyiwani hi teka ti question letiya loko to hela ti-question letiya so swi la hi endla ti-video yin'wana ku question njhani njhani or you can just ask ka video yin'wana yin'wana ko kwala ka youtube and then ta hlengeletela hina hi ti endla um mihlamula hinkwato a yi va mihlamula mi nga chavi yebo so ya hi swi sweleswo a ndza ha voni swin'wana baby ku xota yi eh, kombela na ku mi hi subscribela vanhu va xikwembu mi hi lekela mi tlhela mi yi khomentela mi tlhela mi xerhela na vanghana van'we va vitana mi ku heyi va te hi nga hambani halava le ku hambaneni ndlela yaleyo a ku na yin'wana ya hi kombela mi hi pfuna ku hi growa na hina eh, our youtube Mi hi support-a. cause sweswinyana hi na ti-subscribers ti nga baby two two fifty 58 subscribers ya hi na two fifty eight so hi nga tsaka swinene loko hi ya mahlweni hi karhi hi phusha on youtube na ti nga baby eh, eh, i mean tiktok Mm, 83.8 yeah, 80, k followers 83 83 k kwala yeah kun'wana so eyi hi fambe ngopfu hala ka tiktok so and then hala ya hi ya ka ka tilex ya ka 1 million kha ya kwala yeah so a hi ta tsaka swinene na n'wi saputa swi ta heta ta hala ka tiktok mi ta mi ta yi joyina na hala ya hi ndlela yeleyo